kana uri munyowani pano tinoda kukutenda neku neku what the oh wait i can kuva pano ndokumbirawo kuti u do the right thing man show me some love i'm trying to say it in china but don't know. ah take Take four. Dave makadii zita rangu ndinonzi Miriam Chipoma Olana kana uri munyi wano pano ndinoda kukutenda nekuva pano um, farirai kundifarira nekubaya button riri apa um, ujoine mhuri yedu join but anyway. um, kune vakabva neni kure sando kwamuri ndinokutendai ndinokudai chose muvhidiyo yanhasi ndichave ndichikuratidzai

Um, ndichatanga nekuzora L'Oreal Infallible Mattifying Base as well ne MAC Prep and Prime Skin Refine Zone, uh, zone treatment inoita kuti usazara mafuta mumhino kana uine kumeso kuno mm, kunopenya kunopenya during the day fine base ne mac prep and prime skin refine zone treatment ino ndeyekuzora usati wazora foundation yako unozora uh, primer kuti usazopedzisira uchipenya and kupa foundation pekugara ukangozora foundation uh, paskin usati wagadzirisa skin yako unoona kuti usati wagadzisa ganda rako usati wanyatsori mm, you know ah, saisa yakawandisa unongoisa mbichana Kuzora mbichana chakanakira kuzora primer ndechekuti primer inonatsidzira ganda rako handi kana uchivaka imba ndozvamunotanga maita munotanga maita foundation yenyu manyatsogadzirisa pamuchavaka imba yenyu saka kana muchizorawo foundation ndizvozvo um, kuzadzisa tsiye dzangu ndinoziva hangu kuti vamwe vanoita zvekungodrowa line but ini hazvisizvo zvandichaita ndinochatora eyebrow pencil yebrow imwe yacho ini uku kunoita kunge brush ndanichabva ndatora ndotanga ndakama tsiye dzangu dzandikapuwa namwari ah, kuti dzi kuti ndione shape yadzo idzo kana ndapedza izvozvo ndichatevera neeyebrow pencil yeessence in the color um, hot chocolate and I'm and then unongotanga kuzadzisa pausina iwe dzako unongozadzisa mbichana mbichana pose pasina tsiye pakango pakavhurika that sounds so wrong ah, jesus Alright. Dzinatsidzira kuti dzigonuka dzisa mm. kuti dzisazoita sedzakanyanyo drowewa sevanhu vaye vamomboona vachitoita kunge vangonyora nemagic mark havatori nguva yavo kana kuti zadzisa tsiye tora nguva yako uchinyatsogadzirisa uchiita kuti zvidi um, uchitotiwo chero wakazadzisawo zveunongoti zviluke sekuti ndedzako vanhu vanongozoziva kana wapinda mvura chete up until then anybody can know okay ndakuchitora iri brush rakaita kakuvatira by that i mean flat um, neconcealer ndochigadzirisa kudhurowa kwandaita kubvisa mosomo mandisingadi mosomo again kuti ndisatora product yakawandisa ndinoisa uh, ndinoshandisa brush kuseri kweruoko because nokuti zviri nani kuisa zvishoma uchiwedzerera than kutanga neproduct yakawandisa because kubvisa kunonetsa pane kuwedzera okay kana wachigadzira tsiye dzako zvakakosha kurangarira ndozvokuti zvinoshandira ini hazvishandiri iwe dzimwe nguva mavhidhiyo anoiswa pakaita sana youtube haasi gospel ndekungoti uve ne mm, what guidance aishato yandichashandisa pazuva ranhasi ndiya jacki mgido mwana wokumusha um, um, the urban berg bar the burgundy bar maybelline new york saka ndiyo maeyeshadow two andichashandisa ah, pamaziso pangu pamusoro apa okay. uh, ndochi ndoisa mbichana ndotora brush ndozoredzera nebrush izvi ndezvekuti dzimwe nguva maziso ako anenge akasviba pamusoro apo saka kuzora concealer kunopa mm, kala imwe chete yakafanana chienda neiyi aishado yakaita tsvuku iri apa muchirungu inonzi yo transition color changonyatsongoizora unenge uchibrush rako unenge uchifanira richitenderera richitenderera usanyanya zobaya ziso unongo zvinyoronyoro uchitenderedza brush rako uchitenderedza uchidzokorora kana wazadza transition color yako pamusoro pezita peziso pamusoro peziso rako apa wochiinda neiyi yakaita kakusvibirira iyi itsvuku zvayo but yakaita kakusvibirira in color ndichashandisa iyi neiyi yakaita um, tema not really, but okay. the brush iri rakaita diki and raka um, rakaslanda ah, yes, my grandmother would be so proud. um, ndichaisa uku kumicheto kwemaziso angu Ndokuba ndicha focusa brush in. I shouldn't be doing this. I, I, I. I uchatevera zveuchingo uchiita uchitenderedza uchitenderedza asi izvozvi unongonyatso unogara ikoko kumucheto kweziso sazoenda kumusoro kwokutanga uku uchiita kumucheto ikoko uchiita wakadero Ani mazviona uchiramba wakadai wakadai wakadai tateera zvene waya makala maviri iyi yakaita tsvuku neiyi yakasvibirira this point that's what I'm gonna call it woramba uchitenderera uchitenderera uchitenderera unoramba uchiwedzera kusvika uku kwasviba kudarika kwokutanga uku unoda kuti aya makala asaita sekala imwe chete ndaakutevera neiyi dema chai chaiyoyi aishado ndoisa mumucheto cheto meziso umuchaimo izvozvo zvichaita ziso rangu rive nedefinition kana uchi wakushandisa kala um, demai unenge wakufanira uchingoita uchikwidza uchidzika uchikwidza uchidzika asi uri panzvimbo imwe chete ukada zvekuzoyi zvekutenderedza unozopedzisira wadi wakanganisa mamwe makala wangu aisa akaita se aka um, ari brighter kuidari kuti usa unyatsoisa paunoda usazosanganisa uchiisa kwausingadi kuti ri kuti kala yacho inyatsobuda unogona kutotesa brush irori saka unoshandisa maidrops unoshandisa maidrops kana dati kala yacho nyatsobuna unofanira kushandisa kutotesa brush unogona kushandisa maeye drops unogona kushandisa rose water unogona kushandisa yo uh, eh, eh, toner uh, kana mvura chai chero mbichana asi musazonyika zvebrusha ndinofanira kungoti toterere mbichana wochitora eyeshadow yako zvichaita kuti ive nefoily lock anomozviona kana mukatarisa uku neuku zvasiyana nenyaya yekuti ndadi ndatotesa brush woenda eh, tapedza takadaro taakuchipinda nefoundation from revlon inonzi yo color stay combination for oil ndeye vanhu vane skin ino ine mafuta akawanda saka kana ganda rako richiti after 10 minutes woita sekuti vanhu vanokwanisa kubikira mazai paganda rako une oily skin wakafoka samuganda chaimchaimo unofanira kuti kana wapedza zvinoita zoti iganda rako Kana afanigwi kuona sokuti wakazora wakazora flower kumeso. Chivedzera, chivedzera, chivedzera. Paunochuza um, foundation yako unofanira kuti ah, dzimwe nguva mutsipa wako nefesi hazvifaniri kuita zoti vanhu vaviri uyezve chest yako pamazamu nekumeso zvinofanira kuba zviri one color haungati uku uri black uku ri yellow zvinofanira kuba zvakafanana vamwe ndoziva hangu kuti eh, mutsipa unogona uri color iri either yakatsvuka udarika kumeso saka kushandisa pachest ndiko kunonyatso inini concealer ndichashandisa nhasi is the elego pro concealer in the color phone um, iyoyo concealer yaunoshandisa inofanirwa yaka yakatsvuka kukudarika unogona kuenda nopana yakatsvuka kukudarika nemashage maviri kana kuti imwe chete zvinongoenderana nezvaunoda iwewe uye zvine kuti uri kuendepi pamwe kana uchienda kumeeting wakada kudzikama dzikama zvizodi kuti uwanze chi uwanze ubad bitch wacho ndakupinda nebrush rangu rekureal technice inoshanda zvisingaiti like Ah, ndakashamisika zuro naye onewo zvebundu iyi tezoti takatouya nemabhegi kutoya uzogara uzogara gara uda kutoita mhuri ri kumwezi pangu apa magwazi rarinoita yaumbirira kudai haidi hapana kwaichainda chero kukapisa chero kukadii icharamba iripo unless watongozowira hako mumvura wefit mazuva ano kwavaonawo mafoundation ekuti chero akapinda mumvura unongomuka wakadara vachati zvepasong yaya yagreen yekuti unomuka uri munhu munyuwani face yako ine shape ende unofanirwa kuti kana waita foundation wodzosera that natural wodzosera that natural shape pakudzosera the natural shape i'm going to be using my volt cosmetics uh, face powder and i am just going to use this face yangu yakutanga kudzoka chi shape haichangoiti haisisina kungo haupesiri uchiita kunge chigure saka uchidzosera wakadero dzosera macontras ese eh, natural shades yehe fesi yemunhu wese ine mibvuri yayo yayakagadzigwa inayo iwe paonoisa foundation unodi unobvisa mibvuri iya wopedzisira fesi yako yangodi yangoita unge yangoita unge bani then tava kutevera nehighlighting powder yajacki takamirira maeyelashes edu kuti aite aya achakubvisa mulig rawava this highlighter yaichakubvisa mulig rauri irori rotokuisa munyowani saka vanga uri mud wakutopinda muair anenge atochinja musamu e tachinja mpaka tachinja mpaka e ndachinja mpaka zvayango vabata vabata Zvayangu vabata ubata. Um, switch beauty lip prepping gel. Zvakanakira lip prepping gel iyi ndezvokuti paunoisa pamuromo inobvisa skin yese iya yakaita kakufunuka iripo yosiya malesi ako muromo yako yakanyatso lip prepping balm yakasiyana nevaseline yamajaira kuzora pamuromo manakira ayo ndeekuti hazvina basa noti wazozora lipstick yaka iri mat wazozora lip gloss wazozora lip haikanganisi mabikigwa akaitwa lipstick yako yauchazora pamusoro hayo asi haishandi mashandiro anoita libom yako nevaseline saka unofanirwa zvefuti kuzodii kuzozora mafuta pamuromo so unogona kutanga nevaseline yako wozoizora iyo haitori chinzvimbo chevaseline asi inoshandawo chii mashandiro ayo ekuti inosiya smooth base mujinga memuromo umo unogonera kudzokera nebrush rako riya refoundation rawamboinda ripinda naro uchigadzirisa

mazvita magara nani kusvika kumagumo evidhiyo yangu ndinokutendai chose ndinokudai chose na sezvo masvika kumagumo kudai ah, sakanga uh, mafarai kundifarira guys farai kundiratidzawo kuti ndirambe ndichienderera mberi kuti ndirambe ndichienderera mberi nezvandinoita just subscribe right here and like the video and share the video if you're from zimbabwe thank you so much for joining if you're not and you had no idea

magore ngangoinda sho wangoona vhidhiyo munhu ongoinda nemashandiro andaita chamhindo nandiita raishona kudai hai hai aa ona vhidhiyo iri apa wobaya apa join the family guys i love you so much have a beautiful beautiful beautiful day mwa mwa mwa mwa mwa i really do hope you enjoy the video the makeup look is bomb